Shwmai, enw fi Wmffra, o Twmffra to Twmffra, dwi'n credu. Um, wedyn ni bod ni'n dod sort of ish canol haf. Uh, pethau mynd yn ôl reit ma. Dim lot fawr o progres yn o lot o bethau. Ni wedi cael cwpwl o grops o gwair di wneud, bach o heiled, bach o gwair wythnos diwetha. Ha! Dath y batch, wel, mae batch diwetha cywion fi ar lawr. So mae bach o bad news da ni. So just dewch da fi nawr. Checkers nhw'n neithwr, na we, pethau'n dod mlaen yn gwrdd, check o dad nhw'n neithwr, pethau'n dod mlaen yn gwrdd. Pethau dim yn gwrdd bore yma. Na ble we nhw nawr. Uh. So na ni just uh, y dod nôl lan. A sdim cywio ni yma. Os ych chi'n edrych nôl yma, mae twtch o nibla ni gael. Blydi llygod i fod mewn a di bita nhw i gyd. Na nhw'n reclaimo rhyw ffocin bordin mynd yn Jones. Ond fi o'n nhw'n gwrdd am spel. Oedden ni'n meddwl bod fi wedi cico'r llygod ma lawr, achos dim ond o byth, byth di bita llyg, uh, cywion mas o brwder o'r blaen. Uh, Mae nhw wedi tro ma. So, Oh, fi wedi colli beth i dwsen o cywion fyna, a mwna just about holl hatch fi. Fi'n mynd i checo incubator nawr, ond fi'n dowto e mwy na na i gael. So maen nhw basically wedi mynd na hatch diwetha fi. Fi still fer ar yno cywion. A oedden ni really dim moyn, wel, sa'n wedi really dim moyn, oedden ni dim moyn wneud Uh, incubation arall, mae'n mynd yn hwyr nawr, mae fe... Mae gorffennaf nawr, mae'n... Mae fe yn hwyr. Uh, so, cwrddwn ni'n ôl â chi yn yr incubator, gweld os bod unrhyw mwy i'r checks da ni. Trydydd dydd, probably not. Reit, gwni at yr incubator, chi wedi gweld hwn o'r blaen. Mae pethau'n edrych yn weddol yma. Gwni weld nawr. Sy'n byd... Sy'n edrych fel bod yn byd i hatcho yn outright yma. Wel, fi wedi consistently gael biti 7-8 deg o cywion yn dod lawr arno fe, a bit i rwle rhwng dwyth a deg o cywion fully formed dim yn hatchio yn y y fertility yn edrych yn ishel os bo fi'n neud cywion hunan y wye'n hunan neu prynu wye mewn. Prynes i wye mewn y dim on' Copper Marans fi 'di treial leni yy prynu. A fucking terrible. Yym two pound a wee, twenty four a wee. A ges i ryw tri o o fowls mas. Yy a a ma' rein i gyd 'di marw. Ma' nhw i gyd 'di marw. Fi'n gweithio bocsys newy' cadw cywion yndo. Good am falle dwy dwsin o cywion on' falle dwsin o False, os ych chi'n symud nhw unwaith y dydd a wedyn maen nhw... mae'r rhan fwyaf o'r cywion nawr yn dod o'r bocs fach gweithiais i cynta, chi 'di cael gweld hwnna 'fyd. Yy, so fi 'di 'neud bach o reshuffle i gael... i gael pethau bach yn yy llai o maintenance a pethau. Be sy isie? Fi isie tric- tricky tractor arno fi. Fi isie ar wied yy ieir dydw i i gyd yn un lle. S- ma' sdim digon dydw i 'da fi nawr bo' gobeth o gweitho profi ti ga'l. Ma' ffowls 'di cadw dydw i llai ma'r cywion ma'r cywion ges dim ges i yy hatches i llynne 'di consistently dydw i'n wael.

So nyn yw'r bocs mawr. Dwi ei specl to sex yw hwnna i fod. Dwi'n rhywbeth sy'n mynd lot ar un i sgraffu nawr, ond maen nhw'n dedwy. Ceilog specl di dyfu nhw fyna, pen gwyn fyna. A rwle yma, mae... Mae nhw ceilogod astrolop. Ar rwle mae ma un specl di a'r specl di gael. Uh, Maen nhw'n get along yn weddol mae considering wedi bod mae'r warrens dim ond vicious towards unrhyw beth arall. Mae specl di yn sefyll fyna. Uh, Symud o dedwy special. Uh, ond ti'n fel pryd ych chi'n gael rhywbeth fel y spectacles a sex na, mae rhan fwyaf ar ein ni a plif yn, fel dim rhan fwyaf, sawl un ar ein ni missing plif yn o'r cefnau nhw. Uh, Ti'n sef nhw'n mynd i dedwi mae'n god, dim yr eingon, dedwi'n weddol consistent. Uh, Warrens mae'n torri wyau, dwyno wyau trwy'n sa'r trwbl, trwbl fwyaf. Gweithio lot o ffwrn. A wedyn... Mae'n hyn wedyn. Batri yn y fflat nawr. Mae'n hyn wedyn. Mae cywio'n lenni dyn ni. Mae ffowls gwyn a brown a pethau gael yma. Uh, Lot o rheiny wedi dod o bant. Nath un o ffrindiau fi wneud un incubation a roed rhan fwyaf o'r cywion i fi. A gath o fe lot o well look na fi, wrth gwrs. A mae rhain yn dod ymlaen yn iach. Fi wedi colli cwpwl a stresses yn fe. Mae'n ma, ma mynd i golli cwpwl. Mae'n lle gweld bod uh,

na shwt mae gyda fi ar hyn o bryd. So, sa'i di, sa'i di sorto mas celogod o'r falls eto. Fi lle gweld cwpwl sy'n edrych fel celogod mynd yn barod. Sorto nhw mas cyn bo hir, siwad, ond uh, sy'n eisiau bod yn gormod o rosh y bit iddi. Um, mwy na thebyg, fel mae still cilogod y fi o llynau yn awr, uh, lladdau i pethau slow bach. Um, so mae fe'n good um, efficiency a productivity, ond, uh, wel, mae biti fod ffordd

A, a wedyn... Uh, a wedyn mae pethau arall da fi wneud heddi. Corbacs arall. Cwpl o cywion di ar hyn o bryd. Uh, Sa'n gwybod hatcho rhain mis, felly mis y tmach nôl. Uh, Felly weld bod nhw'n edrych yn weddol cryf ma. Mae rhai o'r speckledies, corn pwffant ma. Yn gobeithio bod nhw ddim yn sal. Uh, na beth yw twna tueddol fod o iri achos bod nhw'n sal. Uh, Sym lot i wneud, wedi lot o'r ein... Uh, Coccidiosis sydd fi'n poeni amdano fwya, ond sy'n lot i wneud yw ti. Fi sy'n cidio ond o'n mynd hyn. Rwy'n un allai uh, tynnu'r boes ma wedyn. Sy'n mynd o cweit i get y program eto. So mae good chance pigau rhywbeth. Uh, mae good chance dalu rhywbeth dan yr edge back. Eventually maen nhw'n dysgu, ond... Uh,

A nhw'n mynd at yr hade nawr y bethau, maen nhw'n... Maen nhw wedi bod ma biti fod wythnos, so maen nhw'n dechrau dysgu nawr. Um, Tewa, i fi'n credu bod e'n gwrdd nhw, hwn yw y math o beth i fi moyn wneud. Mae'r... Sa'n licor boxes fach ma, achos chi'n lando lan yn cymryd mwy o amser, mwy o amser yn tendo llai o stoc. Ti'n chi sort of moyn lwmpo pethau ti gilydd. Ti'n modd, dim i'r raddau uh, beth yw industrial stuff, ti'n modd, a still extensive os bosib. Ond, uh, ti'n modd, wedyn ni bod uh, systems ma'n intensive, ond legally speaking, it's e-, extensive, achos mae fe dan rhywbeth fel 25 kilograms am um, square meter. Uh, neu, ie, yeah, rhywbeth fel yna, wedde. Uh, so, Ti'n modd, on... Uh, uh, i, i fi'n lico fe. Mae, ti'n modd, uh, symud na'r, na peth. Nawr, allai fi mynd mewn i'r mae'n wsio arno fe, ond symud pethau, cadw nhw arno tir lan. Na, fi'n credu mae na ble mae'r gobeith gorau am cadw pethau'n iach a um, gweithio wir y gorau mas o bethau. Uh,